Faly miarahaba antsika rehetra amin'ity anio ity. Faly tafahoana tao anatin'izay fotoana fohy tsy nifampiresahana izay. Araka ny efa nampanantenana anareo dia tohin'ilay video voalohany ity video arahintsika manaraka ity, izany hoe momba ilay lohahevitra hoe ny asan'ny daivoly amin'ny olona sy ny herin'Andriamanitra manafaka. Fa amin'ity tampany faharoapolo kosa isika dia hiresaka ny hoe ny mahatonga ny olona mety ho tratry ny asa famosaviana na koa tratry ny asan'ny devoly. Tamin'ny video voalohany isika dia niresaka ny amin'ny hoe iza moa ny devoly a, nanahoana izany asan'ny devoly ao anatin'ny baiboly taty amin'ny testamenta taloha sy taty amin'ny testamenta vaovao izany a, iza iza ireo agents, na olona fitaovana izay ampiasain'ny fahavalo hanaparahany ny asany, ary koa ny resadresaka koa isika ny momba ireo fanahy samihafa izay miditra anatin'ny olona satria moa isan-karazany tokoa izy ireny, ary ny fomba fisehon'ny possession ahoana ny ahafantarana hoe misy fanahy mitoetra ao anatin'ny olona anankiray. Izay izany no hitantsika tamin'iny tapany voalohany iny, amin'ny ialan-tsiny aminareo fa noho ny halavan'ny fampianarana dia voatery hisy izany ny video fahatelo indray mikasika an'ity aloha hevitra ity, ka amin'ny video fahatelo izany no ahitantsika an'ilay hoe karazana fanahy ratsy izay miasa fatratra,

ny asan'i Satana sy ny anjeliny, araka ilay ao amin'ny Lioka toko fahafolo teny andininy fahavalo ambin'ny folo hoe, Hoy Jesoa Kristy Tompo hoe, Zaho nahita an'i Satana latsaka avy tany an-danitra tahaky ny varatra. Avon'ny namoaka devoly ny mpianatra dia faly satria nanaiky azy ireo ny fanahy ratsy dia nanao tatitra tamin'i Jesoa Kristy dia io ny valin-tenin'i Jesoa Kristy a, valin-teny izay milaza fa fahavalo resy hatrany am-boalohany i Satana. Amin'ny teny anglisy sy amin'ny teny frantsay ilay hoe latsaka tahaky ny varatra amin'ny tenintsika malagasy a, dia nataony hoe éclair, nataony hoe tselatra ary vao mainka mampiseho tokoa ny tena hoe faha, atao hoe faharesen'i Satana izay satria Haingana be ny fianjeran takin' ny tselatra noho ny herin' ireo anjely raha voalazan' ny Apôkalipsy natosiky nazeran' ny anjely Arkanjely Mikaela sy ny anjely niaraka taminy ary dia nanidina tamin'ny firemirimoana tetỳ ambonin' ny tany. Inona no mahatonga ny olona mety ho tratry ny asa famosaviana? Tamin'ny video voalohany iny tsika dia niresaka mikasika ireo le le le lazaintsika teo hoe agent na olona fitaovana izay ampiasainy ratsy anapariahana ny asa ratsiny. Dia misy misy ny mpisikidy, amin'ny teny malagasy moa dia betsaka mihitsy ny malaza an'izy ireny, mpisikidy, ny mpanandro, ny mpahita, ny mpa mpanao ody gasy fotsiny hoy izy koa ny gasy indraindray an, tantara be koa ny ilazana azy an. Zay le ilay karazany leo mila tonony izy fa ny mpamosavy moa ny mpamosavy indray an dia ilazana an'ilay karazana agent izay misy indray manatona eny an-tanàna manatona eny amin'ny tranon'olona manao ny asa ratsiny euh Ny mahatonga ny olona ho tratry ny asa famosaviana izany voalohany indrindra dia ny fanatonana ireny olona fitaovana ireny. Ohatry ny hoe zavatra tsara no tadiavin'ilay olona, mety mitady fanasitrahana anie izy, mitady vahaolana izy satria mandalo olana, misy zavatra very, misy zavatra vola very dia itadiavany vahaolana. Misy mitady vady, misy atao koa hoe. mieritreritra hoe tratry ny vitan-dratsy izy dia te hanova ny ny vitany dia izay no mety mahatonga ny olona manatona an'ireny olona fitaovana ampiasain'ny devoly ireny. Zava-misy moa matetika dia ohatry ny vato koa ilay olana nefany raha aretina no entina ny aminy ohatra ny hoe aretina mafy aretina aty dia ny zavatra mitranga dia ampian'ilay fanahy aretina hafa ilay izy izay tsy tia tsy hitahita ilay olona akory fa rehefa mandeha ilay fotoana dia manjary misy aretina hafa ihany koa tonga ao amin'ny vatana. Ny ratsy izany, ny devoly izany dia tsy tokony hotadidiantsika foana hoe ny hamono sy handringana ny tanjony ka ka raha ohatra ianao manatona mitady fahasalamana dia mody mody sitrana vetivety satria tsy hainy ny tena manasitrana dia Asiany aretina hafa indray. Dia ohatr'izay koa ny ny ankizy ohatra hoentiny eny aminy raha tokony hivaha ny olany amin'ny resaka tsy tsy fahaizana fianarana dia miampy mety ampy hifanahy ratsy indray arakaraka an'ilay zavatra ilay zavatra tiany ilay asam-pahavalo hatao amin'ilay olona manatona azy. Ny zavatra faharoa mety hahatonga ny olona ho tratry ny asam-pahavalo ho asan'ny asan'ny devoly na ny asa famosaviana dia tsy safidin'ilay olona fa safidin'ny ray aman-dreny, izany hoe mbola zaza izy dia ilay ray aman-dreny no manao ody, ny ray aman-dreny no manao fanafody mankany amin'ny mpanao fanafody maka zavatra hohanina, zavatra hosotroina dia zavatra hosorana dia izay no ataon'ilay amena an'ilay ankizy omena an'ilay ankizy hosotroina omen'ilay ankizy omena an'ilay ankizy hohaniny dia manjary fatoran'ny asam-pahavalo ilay ankizy tadidio izany fa ny fifandraisana amin'ny ratsy a ny fisokafana amin'ny ratsy dia mampiditra toy ny fifanarahana foana Fa ilay degren'ilay fifanarahana fotsiny no miavo miavo arakaraky ny hirosoan'ny olona lalina amin'ny fifandraisana amin'ny asa devoly. Dia ilay ankizy izany tsy tompon-tsafidy akory fa noho ny nataon'ny ray aman-dreniny dia manjary lasa an-tratsiny ny asa famosaviana izy. Misy ara ireny ireny olona mankany amin'ny mpanao fanafody ireny Dia tetehiny io, asiany, didiany amin'ny lamba, asiany tetika amin'ny lamba, aty amin'ny andriny aty, aty amin'ny hatony, amin'ny tanany na amin'ny tongony, na aty aty am-bava foana, dia izay moa dia ahafahan'ilay ratsy mi-contrôle na manara-maso an'ilay olona, any ka dia misy fiantraikany izay, marary andoha lava ilay olona aty aoriana, misy sasany lasa toratorana foana, Dia eo koa no manomboka an'ilay krizy na ilay hoe fihetsehana devoly ho an'ny sasany an! Ilay ampitana sy tongotra moa izany dia izay ataon'ny tananao dia manjary vao contrôlé, izay andehanan'ny tongotrao dia vao contrôlé ary ilay contrôle tsy contrôle mba hanampiana amin'ny zavatra tsara fa dia atao hoe hanembana, hitondra fahasimbana foana eo amin'ilay fiainan'ilay olona manodidina azy eo amin'ny tokantranony ary indraindray ara, tsy ataoko hoe indraindray fa matetika ara dia lasa miampita amin'ny taranaka ilay izy rehefa tsy misy herin'Andriamanitra miditra noho ny fitodihana amin'Andriamanitra amin'ilay taranaka. Zay no tiako mba hanafaranantsika kristiana, fianakaviana kristiana mba hanolotra ny zanakitsika foana any ampiangonana, batemy na batisa hoy ny fiangonana zokiny, fanoran-jaza hoy ny fiangonana zandriny, Aleo ny zaza atolotra ho an'Andriamanitra aloha manao fanekena eo anatrehan'Andriamanitra mba hitaiza ny zanakao araka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy hitondra azy amin'ny toeran-kafa izy, toeran-kafa izay azo antoka fa rehefa tsy ao amin'Andriamanitra dia hitondra fahapotehana ho an'ny fiainanao, fahapotehana ho an'ny fiainan'ny zanakao ihany koa. Ka dia porisihintsika amin'izay zavatra izay an, tandremo tsara ny fiainam-panahintsika Tandremo tsara ihany koa ny fanahin'ny zanatsika. Euh, ity manaraka ity an, dia dia tiako no manatitratitra fa hoe na efa mandray an, an'i Jesoa Tompo sy Mpamonjy, efa nandray an'i Jesoa Tompo sy Mpamonjy ary ny olona anankiray an, dia mitombina foana ity zavatra manaraka ity. Ny fisokafana amin'ny asan'ny devoly, na ny fanokafana varavarankely amin'ny asan'ny devoly, izay midika fanaovana marimaritra iraisana amin'ny asan'ny devoly, dia tsy maintsy misy fiantraikany foana eo amin'ny fiainan'ny olona na dia efa zanak'Andriamanitra zanak'Andriamanitra aza izy. Misy fiantraikany foana izay na hoy na niteny ary ilay olona hoe za efa olom-bonjena dia raha vao manokatra lalana amin'ny asam-pahavalo ianao dia misy fiatraikan'izay fanokafana lalana izay ary izay no mila hitandremana tsara. Tsaroantsika tsara angamba ny tantaran'i Adama sy Eva voasoratra ao amin'ny boky voalohany amin'ny Testamenta Taloha fa Adama sy Eva dia Andriamanitra no namolavola azy, Andriamanitra no namorona azy, Andriamanitra no rainy, Andriamanitra koa no nikarakara azy andro aman'alina, Andriamanitra no nanome an'i Eva ho vadin'i Adama ho hanaporofoana izay fikarakarana izay. Na dia efa lavo ary izy dia mbola nanome akanjo azy ihany koa, iakanjony. Ny tiako hotenenareo dia tena akaiky ny fifandraisan'Andriamanitra sy Adama sy Eva, kanefa noho ny fisokafana, fanomezana lalana fanaovana marimaritra iraisana tamin'ny devoly dia nanjary tafiditra teo amin'ny fiainan'ny zareo ny fahafatesana. Tsy teo ny eo izay, ohatry ny asan'ny devoly rehetra rehetra, tsy eo ny eo ny fahafatesana fa ny fifandraisany amin'ny asan'ny devoly dia io ilay ataontsika hoe objectif ultime, ny tanjona farany indrindra, ny tanjona tena kendreny dia ny fahafatesana foana. Mahalala olona vitsivitsy aho teo amin'ny teo amin'ny fiainako ataontsika hoe tamin'ny fifaneraserana tamin'ny tamin'ny havana, tamin'ny namana, izay atao hoe nisafidy ny tsy hanompo an'Andriamanitra fa nanompo sampy na ody dia ny zava-misy amin'ny voalohany ohatran'ny miroborobo nisy fianakaviana izay tena ohatran'ny hoe atsipitsipy eny ambony fandriana mihitsy ny vola tamin'izany fotoana izany kanefa rehefa ao anatin'ny fotoana fotsiny Fohy fotsiny izay zavatra izay fa ny fiafaran'ilay olona dia tena mampalahelo ary mahatsirafina tokoa noho ny izay ilay hoe araka ny tehin'i Jesoa Kristy hoe ny ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana ary izay mihitsy no asan'ny devoly. Ny zavatra faharoa koa izay tokony hitandremantsika mety hahatonga asam-pahavalo dia ny hoe rehefa misy olona ahianao dia aleo mitandrina mikasika an'iny olona iny. Raha vao fantapantatrao izany fa hafahafa ilay olona dia aleo aleo mitandrina na ny fandraisana zavatra zavatra avy aminy, fihinanana sakafo, fisotroana zavatra zava-pisotro avy aminy an. Eny na ny fampidirana azy ao an-trano aza. Satria ny fampidirana an'ireny karazan'ireny olona ireny ao an-trano dia mameirika azy afaka haka zavatra mikasika anao, mety hahita singam-bolonao ao izy an, sanatria be, mety hahita. Fanao anatiny le olona tadiaviny asiany ratsy izy an! Mety ahita ary reny ikaranga ireny mpamosavy reny koa dia tia makany amin'ny toilette makany amin'ny toerana fivoahana satria any amin'ny toerana fivoahana dia afaka ahitany zavatra betsaka koa azo noentina hanisiana an'ilay olona izay kendreny dia mila mitandrina tsika mba tsy isika no hanokatra varavarankely ho amin'ny asam-pahavalo Ahh. Tadidio tsara fa ny atao hoe fitahiana sao misy milaza mantsy hoe tena mahafinaritra be ilay zavatra tonga ohatra ny hoe cadeau na gateau tsara tarehy be mampite hihinana be dia hoy ianao hoe fitahiana. Tadidio fa ny atao hoe fitahiana dia avy amin'Andriamanitra ary misy olona izay araka ny sitrapon'Andriamanitra ampiasainy hanome iny. Fa raha ilay olona nefahinao dia tsy afaka ho fitahiana ho anao mihitsy ny zavatra izay omeny ary izay no tokony hitandremantsika ihany koa. Tsy afaka hilaza koa tsika hoe, eh, za ko mino an, Dia tsy maninona fa ho amiko ity zavatra ity a, izaho hinon dia hataoko ity zavatra ity a, fa tadidio a, fa araka ny Romana toko fahafolo andininy fahafito ambin'ny folo a, ny famaritana ny finoana dia hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Izany hoe izay, ny azo lazaina fa finoana izany raha araka ny tenin'Andriamanitra, dia izay avy amin'ny teniny izay mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ihany. Ka tsy afaka hiteny tsika hoe mino aho fa herin-tsaina ny anaran'izay a! ary ny tena maha ratsy an'azy izany ny hevitra ambadika ataon'ny devoly ao ambadika lzy a! marimaritra iraisana lzy a! satria fisokafana amin'izay efa fantatrao fa asam-pahavalo. Hum misy tantara kely tiako hozaraina aminareo izay nandalovan' ny fianakavianay a! Mikasika an'ity hoe ohatran'ny hoe fisokafana tamin'ny asam-pahavalo ity, nanana namana, nisy nanana namana izany izay, izay efatra mianadahy fa telo mianadahy izany no tena mifanerasera tamin'ilay fianakaviana, dia izy koa telo efatra teo fa mbola nanan-joky lehibe izy, dia io zokiny lehibe io indraindray fotsiny tafaresaka taminay, dia tamin'izy nitafaresaka taminay no somary nahatsapanay hoe ohatry ny hafahafa Ilay olona na hoe efa hafa ilay fianakaviana, indrindra ilay zokiny lahy io. Izay moa tamin'izany efa olom-bonjena efa nandray an'i Kristy ho Tompo sy Mpamonjy. Dia dia tsy mihaona intsony moa noho ny noho ny affe- affecté izany ny ray aman-dreny a, dia tsy nihaona intsony izahay a. Dia nihaona indray taty aoriana efa efa efa efa o- efa lehibe. Dia tao ny trano nipetrahanay, izaho moa izany taty amin'ny rihana ambany no misy ny ray aman-dreny fa ilay zokinay lahy zokinay lahy izay tany ambony izy no nipetraka. Dia ilay trano nipetrahanay fitaratra no manasaraka ny arabe izany amin'ny amin'ny ao an-trano. Dia zokinay lahy mipetraka teo amin'ny teo amin'ny fandriana, teo am-tongom-pandriana no nipetraka. Dia ah ah azafady fa lasa lasa aloha be le le tantara. Io fianakaviana io zany nihaona indray nihaona indray zany zay taty aoriana. Dia avy eo an le zokinailahy an na nafarany satria le zokinailahy io zany nianatra elektronika dia hoy zareo hoe ampio zay fa misy simba ny aotr'izao fa mahatongava ny trano. Aiza ny o aiza ny fahatongavan'i Zokinay tany an-trano io an, nanararaotany an, nilazana hoe maninona ry Hiram izay zandriny zandriny zareo vavy zany vavy ry vavy tamin'ny zareo an, raha mba ataovy vadinao. Dia. Tsy liana tamin le tolotra zany zokinay a, ny antony dia satria a, tsy tsy tena fantatro ny antony fa azoko inoana fa anisany ny hoe tadidin'ny zokinay a fa somary hafahafa io fianakaviana io. Dia somary niandry kelikely ry zareo herinandro fara fahabetsany tapa-bolana teo an'io a, hitany hoe tsy namaly Tamin'ilay tolotra dia tezitra izy an! Dia ilay miverina amin'ilay hoe zokinay mipetraka teo an-tongo-pandriana amin'izay an! Zokinay mipetraka tsara teo an-tongo-pandriana iny izany ohatran'ny hoe mitazana ny any ivelany amin'ilay fitaratra dia iny misy zavatra boribory maintimainty tonga, varatra moa ilay ilazantsika anazy, dia mihodina mihodina boribory an, efa andeha hamaky an'ilay fitaratra aho izany an, dia hamono an'ilay zokinay aho. Dia izy moa efa nihaona tamin'i Jesoa Kristy Tompo, dia ny zavatra noteneniny dia tonga dia hoe, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, izay no nataony an, dia teo nihodina nihodina ilay zavatra dia voatosiky ny herin'Andriamanitra, azo antoka, dia nandeha tamin'ny firimorimiana, firimorimoana tany ambadiky ny trano dia nilatsaka tao amin'ny kaki aho tao ambadika. Dia zay moa ny niafaran'ilay tantara, resy ilay asam-pahavalo, fa ny lesona azo tsoahina fotsiny dia sao hoe hafahafa ilay fianakaviana dia tsy tokony natao ny nandeha tany amin'izany fianakaviana izany. Ny antony anankiray ihany koa izay mety mahatonga ny asam-pahavalo amin'ny fiainan'ny olona dia ny hoe Tsy mbola manan-tsafidy, arak'ilay ohatrin'ilay efa lazaintsika teny am-piandohana ihany hoe misy ray aman-dreny mitondra ny zanany any amin'ny mpanao fanafody a! Tsy manan-tsafidy ilay ilay ilay ilay olona fony fahazaza dia nampisotroina zavatra, nampihinana zavatra, mety nohosorina sy nohorina ihany koa ary angamba na notetehana, nasiana tetika, dia vokatr'izay dia nidiran'ny fanahy izy fony fony mbola zaza. Tany amin'ny videontsika voalohany dia niresaka isika ny amin'ilay Jesoa Kristy izay nilaza hoe ny Fanahy dia afaka mitarika fanahy hafa hanampy an'Azy hiditra amin amin ny olona anankiray. Ka arakaraka ny handrosoan'ny fotoana dia midika izany izay fa arakaraka ny handrosoan'ny fotoana dia afaka mihabetsaka mihabetsaka mihabetsaka mifanahy ao anatin'ny olona ary dia miharatsy miharatsy araka izay koa ny fampotehina ataony eo amin'ny fiainan'ilay olona, eo amin'ny fiainan-tokantrano ary eo amin'ny fianakaviana sy ny fiaraha-monina ihany koa. Ka raha ilay ankizy izany fony fa zaza izy no tafiditry ny asam-pahavalo dia mety tsy mahita n'inon'inona izany izy Ohatra ataontsika hoe entoana izy ny voan'ilay asan'ny devoly an, nakany nasiny nampihinanana sy nampisotroina zavatra avy any amin'ny mpanao fanafody an, dia folo taona mbola tsisy niniana, dimy ambin'ny folo taona, ao amin'ny tontolo ara-panahy nefany an, efa mibetsaka mibetsaka ilay fanahy ao anatiny, dia ny zavatra mitranga nefany an, eo anelanelan'ny efa any amin'ny valo amby roapolo taona any izy, ohatra, Tany amin'ny dimy amby roapolo roapolo taona tany, fanapahan-keviny manokana, nangetaheta izy dia nanolo-tena nandray an'i Jesoa Kristy ho Tompo sy Mpamonjy, nanaiky ny famonjena teo amin'ny hazofijaliany. Olom-bonjena izy izany. Ny zavatra nitranga anefa, Avy eo mihetsika amin'izay ilay ilay ilay asan'ny devoly. Dia manjary lasa manao krizy a, krizy, manao krizy izy a, na manao fihetsehana ny devoly. Dia izay a, ilay hoe tokony hotandremana ny mikasika izay ataontsika amin'ny zanatsika, amin'ny tenantsika aloha sy amin'ny zanatsika ihany koa. Nahalala mpivady izahay a, niaraka taminay, nanompo taminay tamin'ny toerana anankiray. Ilay mbola tsy vady izy ary akory, ilay vehivavy mahafinaritra manompo tena mpanompo manompo an'Andriamanitra, ilay lehilahy koa lehilahy fantatray tao amin'ilay toerana dia samy nanompo an'Andriamanitra dia nisaorana an'Andriamanitra, nivady izy roa taty aoriana dia ny zavatra nitranga nihaona taminay satria nisy fotoana izany tsy nihaonana intsony dia nihaona taminay koa ry zareo dia nanao an'izao tantara manaraka izao hoe Nanao fihetsehana devoly ilay vehivavy izay neritreretin'ny olona rehetra sy ny fiarahamonina fa olona izay mitoetra tsara. Dia nohadihadiana ilay vehivavy hoe ahoana no mahatonga an'izany, ianao ve tena manompo an'Andriamanitra nefa manao manao an'izany crise na possession izany, dia rehefa natao ny fanadihadiana dia hita tamin'ny firesaka natao fa na nanao fanafody ireo ray aman-dreny ary dia nampianany sy nampisotroany zavatra avy any amin'ny devoly, avy any amin'ny mpanao fanafody, ilay ilay vehivavy, ny fony faha-kely. Dia rehefa natao moa ny délivrance izany dia afaka soma tsara ilay vehivavy ary dia nilamina tsara ny tokantrano satria tamin'ilay fotoana nisy an'ilay krizy dia asain'ilay devoly nisaraka tamin'ilay ilay tovolahy izay kristiana mahafinaritra mahafatra-po Ilay vehivavy, tonga hatramin'izany ilay asan'ny devoly hoe misaraha amin'io lehilahy io ary dia mive, rehefa afaka ilay devoly dia miverina amin'ireo ny zavatra rehetra rehetra teo amin'ny fiainany. Ny tiana ho lazaina dia izao hoe, ny asan'ny devoly an, na aiza na aiza misy possession na olona possédé na misy devoly a, dia ny asan'ny devoly dia natao hiesorina foana, izay no ara-tsoratra masina, ny asan'ny devoly, na izy na oviana na oviana isika mahita ao anatin'ny soratra masina, Jesoa Kristy mifanena amin'ny demoniaka dia manaisotra, manala an'ilay devoly izy, mandroaka an'ilay devoly, ka. Ny dikan'izany dia izao hoe tsy azo tsy tsy afaka hieritreritra tsika hoe raha misy olona possédé olona mihetsika devoly dia hoe aleo rehefa atony izy dia asaina mandray an'i Jesoa Kristy dia izay ny atao hoe fanafahana azy fa ny fanafahana an'ilay olona dia tsy maintsy miainga amin'ny fandroahana devoly aloha izay izy vao toriana ny filazantsara mba ho voavonjy ny fanahiny Zay izy zany a vao tena afaka tanteraka. Zay zany le lalàna ara-panahy ny asan'ny devoly a ny asam-pavalo tena atao horoahina foana zay no lalàna ara-panahy. Euh ny amaraparanako an'zao euh. fampianarana izao a dia mampanantena anareo aho zany amin'ny video fahatelo dia hiresaka ireo hiresaka ilay fanahy izay miasa fatratra amin'izao fotoana izao amin'ny tehenan'ny olona isika dia hiresaka ihany koa ny fomba fiady ara-tsoratra masina ahafahantsika miatrika izany asam-pahavalo izany Tadidio an, fa ao amin'ny ny Filazantsara, ao amin'ny Tenin'Andriamanitra, ary indrindra koa hoe ao amin'ny, raha Filazantsara fotsiny no jerentsika, dia resy foana ny devoly an, izay nihaona tamin'i, tamin'i Jesoa Kristy Tompo. Ary mbola io anarana io ihany koa no entintsika mandraka ankehitriny. Nisy karazany efatra izy no hitantsika tam, tamintsika namadibadika ny, namadibadika ny Tenin'Andriamanitra, Misy karazany efatra ireo olona izay tratry ny asan'ny devoly, tahaka an'ilay lehilahy izay nihikiaka tao amin'ny synagoga, ilay lehilahy roa voalazan'ny apostoly iray, iray no voalazan'ny apostoly anankiray, izay hoe nofatorana teny am-pasana noho ny herin'ny fahavalo mitoetra ao anatiny. Nisy koa ilay lehilahy izay sady jamba no moana, noho ny devoly tao anatiny ary nisy ilay tovolahy kely izay atsipin'ny devoly any anatin'ny afo na ny rano. Ireo dia ny, ny apostoly telo, Matio, Marka, Lioka no nitantara azy. Jaona moa dia nisafidy tsy nitantara ary izay fa tany amin'ny fampianarana izy no tena niditra lalina kokoa tamin'ny fitantarana, ny fitantarany ny momba an'i Jesoa Kristy. Dia tamin'izy telo ireo izany dia voatantara impolo izay zava-dehibe nataon'i Jesoa Kristy manoloana ny demoniaka izay mba hilazana antsika fa manompo Andriamanitra ny fitiavantsika satria te hanafaka ny olona foana amin'ny fahapotehina sy fahafatesana tian'ny devoly atao amin'ny fiainany. Andriamanitra mahery koa satria na inona na inona fahapotehina tian'ny fahavalo Ary na firy taona na firy taona ny nitoeran'ny fahavalo tao anatin'ilay lehilahy izay nitoeran'ny devoly amin'arivony, dia ahain'i Jesoa Kristy tao anatin'ny fomba, tao anatin'ny fotoana fohy ny nanafaka azy. Toy izay indray ny fotoanantsika anio dia manao veloma antsika, manao fotoana antsika, manome fotoana antsika amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.